Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Күргәнегезчә, белгәнегезчә, без бүген сезнең белән Тинчурин театрында, бүген сезнең белән мин, Зөлфәт Закиров. Э, бу бик тарихи бина. Монда нинди генә шәхесләр эшләмәде. Кәрим Гали улы Тинчурин артист булып та, режиссер булып та, драматург булып та эшләде. Хезмәтен

Әлбәттә инде монда безнең әлеге вакытта декорацияларыбыз тора, чөнки лабиринт спектаклебез монда бер локациясе. Сәйдә шикысызлык дигән әсәрне килеп карагыз. Бу инде безнең режиссер бүлмәбез. Монда безнең читкаларыбыз уза. Приказ чыккач, без артистлар менә бу зур түгәрәк өстәлгә утырып, урын Җитмәсә, әлбәттә инде диванга да утырабыз. Монда безнең режиссерыбызның өстәле тора. Өстәлнең түр башында режиссер утыра, аның кырыйларында помреш, яисә зафлит, яисә э, драматург утыра да инде, ә без калган артистларыбыз бу түгәрәк өстәлне Уратып, режиссерның авызына карап утырабыз. Ә, нәрсә булыр икән, нинди әсәр куербыз икән, нәрсә барып чыгар микән? Һәм ә, соңыннан укый-укый ә, монда бу өстәл артында образлар туа, ә, монда төрле әңгәмәләр Барлыкка килә, ни өчен болай әйтте бу персонаж, ни өчен болай эшләде микән, тегеләй микән. Монда эшнең башы дип әйтсәк була. Бу бүлмәнең ишекләре миңа 2005 елда Ачылды. Ул вакытта театрыбызның баш режиссеры Рәшит Муллагалиевич иде. 2005 нче елда ул Мирсәй Әмир әсәре буенча Гөлшаян дигән спектаклен куерга булды. Унынчы октябрь әле дә истә. Ун туларга унбиш минут, барлык бөтен артистлар монда утыра, мин ун туларга ун минутта кердеп, кереп, кереп өлгердем. Ул вакытта миңа Рәшмүл Галиевич әйтте, репетициягә унбиш минут кала килергә кирәк, спектакльгә кырык биш минут кала килергә кирәк. Һәм менә бу кагыйдә минем өчен теге өндәү булып күңелемә кереп калды. Шул кагыйдә белән эшләргә тырышам. Чөнки чынында да артист э, бик үзенә таләпчән булырга тиеш. Өлкән артистлар белән э, эшләдем. Ул Фахим абый, Сиддиков, Наил абый Шәйхетдинов, Нуретдин абый, Нәҗмиев, Сәлим абый, Мифтахов, Илсияр апа, Лилия апа, Шамил абый һәм, әлбәттә инде, минем укытучым, минем беренче режиссерым, ул Рәшит Мулгалиевич Заһидуллин. Әлбәттә инде, артист Иртәнге унга репетициягә килгәч, үзенең эш урынына, гримеркага юл тота. Әлегә без сезнең белән безнең матур фойебызда. Без инде монда төрле спектакльләр дә куярга тырышабыз, төрле лекторияләр дә уздырабыз. Гомумән, бу фойе безнең җан тынычлыгы, монда безнең җаныбыз ял итә, шулай ук безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз монда үзара аралашып, Спектакльнең беренче пәрдәсеннән мы шунда фикерләшеп торалар. Ә без сезнең белән, минемчә, минем төп эш урыныма юл тотыйк. Әйдә. Фойедан без хезмәткәрләр бүлмәсенә юл тотабыз. Бу безнең бик озын гына кызыклы коридор. Гомумән, тамашачыларга монда юл юк. Ә мин инде безнең театрыбызның Бераз серләрен ачып җибәрәм. Әйдәгез. Әлбәттә инде монда безнең кайбер декорацияләребез дә тора. Монда хезмәткәрләребез ял итергә мөмкинлекләре дә бар. Монда инде төрле цехлар, реквизитор цехлары, ут кую буенча цехлары. Монда инде безнең Бутафорский цех, монда безнең кызларыбыз төрле-төрле декорацияләр ясыйлар, төрле пәрәмәчләр дип әйтимме соң инде, шундый ашамлыкларны ясыйлар, сәхнә өчен, әлбәттә. Әлбәттә инде, бу бүлмәдә безнең төрле декорацияләр барлыкка килә, ниндидер яңалыклар, ниндидер. Төрле мебельләр дә барлыкка килә. Кызларыбыз әлеге вакытта эшлиләр, аларга комачауламыйбыз. Без сезнең белән столярный бүлектә, столярный цех дип йөртәбез инде без моны. Монда безнең Фәнис абыебыз төрле рамнар да оештыра, тәгәрмәчләр дә барлыкка килә. Гомумән, мебельләр дә ясыйлар безнең абыйларыбыз. Театр бит ул шундый дөнья, монда теге кибеттән сатып алдым дигән сүз түгел, монда үзебезнең цехларыбыз булгач, әлбәттә инде, барлык бөтен декорацияне дә без үзебез, үз көчләребез белән эшләргә тырышабыз. Без сезнең белән, дуслар, театрыбызның алтын бер бүлмәсендә, ни өчен алтын, монда нинди генә костюмнар юк. Төрле чордан бүгенге көнгә кадәр менә минем коллегаларым әлегә үзләренә костюмнар эзлиләр, чөнки безнең бик кызыклы чарабыз әзерләнә. Әлегә әйтеп тормыйм. Мин дә, мин дә, миңа да шундый бәхет татыды, миңа да костюм эзләргә кирәк.

Юк инде. Менә бит минем костюм соңгы әсәрдә. Гөләндәмнән, мин Гөләндәмнән киям. Безнең бит тагын бер подвалыбыз бар. Ага, кереп киттек, дуслар. Әйдә. Кереп шымсаң, тиз генә чыгып булмый монда, дуслар. Монда костюмнар, Шул күчмә вакытларыннан да калган костюмнарыбыз бардыр, минемчә. Рәш Мөгалеевич э, бу театрда эшли башлагач, шул заманнандан да костюмнар бар. Әйтәм бит, э, төрле жанровый спектакльләребез бар. Э, әлбәттә, Бүгенге чорга туры килми торганнары. Бүгенге чорга туры килә торган спектакльләр, алар җайлы, кайбер әйберләр кибеттә дә сатыла, шуннан да сатып алырга була. Ә менә инде әгәр дә спектакль 20 гасырныкы яисә 19 гасырныкы булса, әлбәттә инде монда эшкә тотына пошивочный цех. Без шунда юл тотыйк әле. Без сезнең белән, дуслар, пошивочный цехта. Әйтеп узганымча, барлык костюмнарыбыз бу бүлмәдән артистларга киеп, сәхнәгә озатылалар. Кайбер спектакльләр реставрациядә, менә мәсәлән, минем чапаным Сүнгәнезларда реставрациядә кайбер костюмнар шулай ук, ә кайбер костюмнар инде, әлбәттә, яңадан, менә манекеннар. Бар монда безнең төрле оверлоклар, төрле машиналар, төрле гасырга булган костюмнар бу бүлмәдән инде аяк баса. Ә әлегә мин менә үз костюмымны тикшерергә килдем.

Киттек гримеркага, дуслар! Без инде сезнең белән, дуслар, минем төп эш урыныма, ул да булса гримерка. Без, артистлар, үзара шулай аны дип эндәшәбез. Гримеркабыз, монда инде без сигез җегет утырабыз. Гомумән, театрга килгәндә, театр минем өчен икенче хуҗалык, икенче дөнья, икенче гаиләм дип әйтсәм дә була. Чөнки монда тормышта булмаган әйберләрне мин инде сәхнәдә Күрсәтергә, уй-кичерешләремне, переживаниеләрне дип әйтим булса инде, сәхнәдә куям. Мин генә түгел, әлбәттә, театр теге тамашачы йөрмәсә, артистларның кирәге юк. Шулай ук артистлар булмаса, тамашачыга театр кирәк. Әлбәттә инде бу ике составляющий әйберне дөрес тотар өчен, дөрес юлга бастырыр өчен ул да булса драматург, режиссер кирәк. Режиссер, минемчә, ул шундый кеше, драматургияне

Мәскәүдә укыганда минем мастерым, шулай ук Рәшмул Галиев тә әйтә Андрея. Э, театр дело коллективное, командное. Аллага шөкер, без э, коллегаларым белән дус тәти эшлибез, э, бер-беребезне аңлыйбыз. Төрле хәлләр була, әмма дә ләкин

Мәхдүм белән Сәрвәр ариясы. Мин аны җырлаганда Ризда белән җырлыйм. Шулай хәзер кер кер кайда. Хәзер сәхнәгә юл тотыйм. Бу ишекләрне ачкач, әлбәттә инде, без артистлар сәхнәгә чыгабыз. Сезгә